Hemmelere salam! Geliň biz bu gün şular ýaly wişnili, almaly zefir ýasalyň. Wişne alma zefiriň tagamy ýöne almaly zefirden azjyk üýtgeşigrak bolýar. Oň birazajyk wişniňem turşulyjagy gelýärde, azjyk turşumtylja tagamy gelip, hasam gowy, hasam ýakymylja tagamy bolýar. Hem isem şoň ýaly ýakymylja wişniň ysy gelýär. Reňkem birazajyk gülgüne öwsüp, Akdan tapawutly bolýa. Hany bir türkler doga alýa, orslaram natural diýära şoň ýaly naturalny reňki, naturalny tagamy gelýärde gaty gowy gaty süýji zefir bolýa. Zefirleri aslynda her bir miwedenem ýasasa bolýa ýöne hasam turşurajyk miweden ýasasaň oň turşumtylygam süýji bilen garyşýada ýitije bolýada oň tagamy hasam üýtgeşik gowy ýakymly bolýa. Şoň üçin meň maslahatym wişneli zefirem ýasap görüň, halarmykaňyz diýip umyt edýän, geliň onda şol zefiri ýasalyň. Size gerek zatlar ýetmiş gram almaň püresi, segsen gram wişniň püresi, ýüz otuz gram şeker, bir ýumurtgaňam agy. Sirop üçinem ýene ýüz ýetmiş gram şeker gerek, alty gram agar-agar, segsen gram hakyky arwal ýa-da inwertni sirop gerek. Invert ne siropam geçenki wideolarymyň birinde ýasalyşyny görkezipdim eger arwalyňyz ýok bolsa sirop ulansaňyzam bolýar. Birem ýüz gram suw gerek. Almaň püresiniň ýasalyşyny men geçenki almaly tarçynly zefirimde gowy edip giňişleýin ýasalyşyny görkezipdim eger ýene görmek isleseňiz Youtube kanalymdan görüp bilersiňiz. Wişniň püresem edil şu almaň püresi ýasalyşy ýaly wişnini ýat çalaja bişirýäsde soňam blenderde gowy edip ezýäsde püre ýasaýas onam süzgüçden geçirýäs. Bize şul alma bilen wişniň ikisiniň garyşanyny obşi ýüz elli gram agramda püre gerek. Şol biziň bir porsiýamyza ýeterlik bolýa. Ýüz elli gram pürämiziň üstüne ýüz otuz gram şeker goşýas-da, otda birazajyk bulap durýas, ondan şeker erär, ol otdan düşürip, sowamaga holodilnikde goýýas. Şu püräni birküç gün öňünden ýasap goýsaňyz, gowy sowap durar, hemem goýalar. Şoň üçin zefir ýasamakaňyz öňräjiginem püresini ýasap taýýar etseňiz, soň aňsat bolar size. Sirobuna gerek zatlarymyzam pitijigimize atyp goýýas, şekeri, agary, arwal ýa-da inwertni sirop, Hem suwy, hemmesini şu pitijige atyp taýýar edip goýýas. Geliň indi işimize başlalyň. Birje ýumurtgaň agyny mikserimiziň gabyna alýan-da üstüne-de towuk pürämizi goşýan. Ondan mikseriň petdejiginde bulap başlaýas. Mikserimizi soňabaka birazjyk güýçlendirýäs-de, Garyşymyzy pürämizi şular ýaly gowy köpükläp, hem köpelip, çişip, bir goýalýança gowja diýip bulaýas. Indi şu bulap durkagam sirogymyzam indi bolup gelýärkä, sirogymyzam pesejik otda goýýas-da, onam gowy edip gaýnadýas. Zikirimiz şular ýaly gowy gosgoý bolup gowy tuturyny saklaýança köpüräk güýçlüsinde mikserin güýçlüsinde işledip bulaýýas. Bir ýandan hem sirobymyzy taýýar edýäs. Sirobymyzam gowy gaýnap şeýle uzyn edeňde sapak ýaly bolýan görnüş bolýança munam ýasaýýas bir gapdaldan ine. Serediň şular ýaly şeýdeňde sapak bolup Üzülmän gitsene sirobymyz taýýar boldugy. Ýöne sirop taýýar bolmaka öňünden hökman zefirimiz taýýar bolmalydyr. Şular ýaly gos-goý bolýança ilki zefir ýasamalydyrys. Ondan soň göni şo sirop gaýnagka göni otdan düşürenimizden inçejik edip ýuwaşjadan mikserimizde işledip başlaýasda ýaňky zefirimiziň üstüne guýýas. Syromyzy guýup durkagam zefirimizi hökman garyp bulap durmaly. Syromyzy guýup bolanymyzdan soň kän işledip durmak gerek däl mikser kän garmak gerek däl bir aňry gitse bir iki minut üç minut garýatsa ondan şol zefirimiz gaty sowamaka gyzgynlygy barka ondan mişoga guýup nasadkalja mişoga guýup oturdyp çykýas ýogsam mikserimiz bulap durka içinde zefirimiz doňar şoňa üns beriň seresap boluň haýdabrak işlemeli indi kän Haýal-ýagallyk etmän, gönümi şomuza guýýasda, oturdyp çykýas zefirlemmizi. Agar-agar diýilýän zat bahym doňansoň şol bir gaty sowap ugrandan doňýar, şoň üçin bu zatlarymyzam öňünden taýýar edip goýas, şular ýaly silikonwyý kowrik, mişomuzy, mişogyň ujunam dakyşdyryp taýyn edişdirip goýýas, Srazu mikser işi öçürdigimiz gün guýup oturdyp çykar ýaly hemme zady öňünden taýýar edişdirip goýýas. Soňam şeýdýäsde hemmeje zefirimizi silikonowy kowrigiň üstüne oturdyp çykaýýas. Zefirlerimiziň hemmesini oturdyp çykanymyzdan soň indi şu durşuna buny öý temperaturasyna hiç hili holodilnige salmak gerek däl ýa duhowka salmak gerek däl öýde bir gyrajykda goýýas bir şu Orsça stabilizasiýa diýýärler, şul alyşmaly, daşy kakamaly, içem birazajyk özüne gelmeli, bir kakaşmalymy, gataşmalymy, nähili aýtjagymy bilemok, şol birazajyk durmaly-la, gara şul öý temperaturasyna, azyndan alty sagat, on iki sagat. Şu alty sagat geçenden soň bir daşyny elläp görüň, daşy ýelmeşmeýän bolsa, daşy kakan bolsa, arka ýüzünem goparyp görüň-de, arka ýüzem ölje bolup, ýumşajyk bolup dursa, ine, şonda zefirimiz taýýar boldy. Ondan soň daşyny şahyryň pudra sepip başlaberýäs. Eger zefirlerimizi hersini özüne meňzeşirägi, deňräjigini tapýasda, bir-birine ýelmäp, bolça edip şahyryny pudra bulap çykýas. Eger-de meň şu ýasaýan, bişirýän zatlarym göwnüňizden turýan bolsa, halaýan bolsaňyz, onda laýk goýmagy ýatladýan. Laýk goýmak size hiç hili çykdaýjy berýän däldir, hiç hili kynçylygy ýokdur, ýöne biz üçin welin örän möhüm. Sebäbi siziň laýklaryňyz esasynda, siziň kommentariýalaryňyz esasynda biziň edýän işimiziň ýerine gowuşýandygyny, adamynyň ýerine düşýänligi belli bolýar. Şoň üçin laýklaryňyzy ýatdan çykarman, gysganmanjyk goýmagyňyzy haýyş edýän hem podpiska boluň, agza boluň, ýeneki wideolarymyzdan görmek üçin, habardar bolmak üçin jaňjagaşa basyň. Hemem laýk goýmagy unutmaň. Zefirlerimiz taýýar boldy. Geliň men şuň birjiginiň içini kesip görkezeýin size. Içiniň nähilek bolanyny görkezmek üçin. Daha görün nähili hem gülgüneje rozowyja reňki gowy hem idem ýakymlyja isi gelýär hem hem ne purjin ýaljak ýumşajyk gaty gowy gaty süýji zefir boldy sizem şular ýaly wişni zefir ýasasaňyz